tneħħiha dik id-dar issa saret tiegħek. Hmm. Mela aqbad u neħħi dak l-affar. Imxi fuq il-Bibbja u tara u tara kif il-Maltin jinbidlu. Għanna għanna għanna kelma minn għan Kristu jgħidilna jekk ma titwux ma titwildux mill-ġdid ma tistgħux titlu fis-sarta tagħna. Għandek ħafna affarijiet. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Ħammur fuq l-aħħar persuna li hemm hemmhekk. Nagħmel kumment żgħir fuq qal fuq li qal jekk tired dar u hemm xi ħaġa ma togħġbokx ġo fiha, neħħiha, għandek żball ħabib tiegħi, trid tmur il-MEPA tapplika u trid tistenna ma nafx kemm sena biex tkun taf. Ħabib tiegħi għidli, mhux werti tħalliha kif inhi bl-arkata. Nirringrazzjak tal-programm li qed tagħmel u prosit għandkom diskussjoni sabiħa ħafna. Tajba d-diskussjoni.
Għaliex ma ġietx pjanata biex teqret, ma ġiet pjanata xejn. Jiġifieri, hawn nies qed jgħidu tagħhom u qed joħroġ il-verità kollha. Tifhem? Jiena naħseb li l-festi ħallew ehm, wirt lill-kultura dinjija meta tmur barra ħadd ieħor jgħidulhom reports, aħna jgħidulhom beraq. Però fil-vokabularju beraq jgħidulhom, eh? Jiġifieri dawk Maltin. Ġifieri aħna mhux ma vvintajna xejn. Qed tifhem? U jekk il-barokk huwa sabiħ, m'għandniex nibqgħu nagħmluh. Ħaddieħor irid jagħmel teatru bla saqaf. Aħna rridu nkomplu bil-barokk. Nistgħu? Però nixtieq ngħid xi ħaġa oħra. Jiena jiena għandi l-website tiegħi u f'kull festa li ndur jiena niġbed ir-ritratti, jiena jasuni bħala l-fotografu tal-festi. Jiena nix kull festa li mmur għandi xi 21-22 intihom ir-ritratti jiena. Qed tifhem? Ehm, Nixtieq nirringrazzja lil sħabi, insomma bar- il-baranin jiġu jkellmuni jiena. Jgħidu li aħna nejru għalikom, aħna m'għandniex bħalkom. Żewġ tnejn minn sħabi talgħu barra minn Malta, l-Oman, kien hemm l-International Fireworks Festival, daqqa tazza tad-dinja, u telgħu bħala judges hemmhekk. Jiġifieri aħna rikwesti mid-dinja, lili ġew jgħiduli biex nitla' l-Italja biex niġġaġġja wkoll. U ovvjament ma nistax ma naċċettax. Mhux hekk għalħas ma taċċettax opportunità bħal din. Jiena għalija jekk jriduna nifqu, aħjar jgħiduna jifqu. Però l-intoppi jistgħu weġġawna, speċjalment li nhar tan-nar. Grazzi, mela l-aħħar kumment minn għand is-senjur, illa li xbejda jsirriħin biex nagħlqu l-programm. L-ewwel net nixtieq nikkorġik dik il-knisja ta' ħal Tarxin, mhix ta' San Bert. Ta' min? Eh, Madonna tal-Bon Konsil.
Hemm kappella qudiem il-ħajfa u nafhem mhux ta' San Berdi. Hekk jgħidula, imma il-propja hi tal-Bon Konsil. Imma jiena mhux jgħidula naf issa ta' xi xi. Issa nkomplu.
Affarijiet daw, jiena ħobża tal-Malti naf, ma nafx hekk hux ta' turu ta' salvu. Iva, qed nagħlmek xi ħaġa. All right, tajjeb, tal-limta mela tal-Bon Konsil. Eh, li qal il-Dr. Farrugia l-ewwel is-sena tal-volontarjat. Il-ġimgħa l-oħra ġiet il-lonċeta u Malta mhm. is-sena tal-volontarjat. kien hemm membri mistednin, jien kont mistieden mhux bħala tal-banet imma bħala soċjetà oħra. Kien hemm ħafna soċjetajiet li kienu mistiedna u preparati li jitkellmu. Sfortunatament aħna li għandna x'naqsbu mal-festi ħadd ma kien hemm la tal-banda La tal-dawn laqqas tan-nar, tal-armar xejn, ma neżistux. Qegħdin nikkontribwixxu daqshekk u ma neżistux. Lil sinjur li qal barokk, eh, il-festi huma tradizzjonali. Issa it-tradizzjoni tagħna hija l-barokk. Biex tibdel dik, tittamel xi ħaġa ora floka. X'nagħmlu futuristi? Nagħmlu knejjes tal-qasab u l-pavaljuni nagħmluhom tal-fliexken tal-plastik? Għax hekk qed jagħmlu llum. Grazzi ħafna, Sinjur. Grazzi ħafna. Mela. Mela. Tal-aħħar, Charles, tal-aħħar għax. Fika, għax issemma għawdex, u l-għawċin, u mux rappresentati għawnek, u xtaqt, mux niddefendi l-għawċin, pero il-dokument sarar Malta, għax għawdex għandhom sistema differenti. Per eżempju, Illek hemm koordinazzjoni sħiħa bejn dak li jsir ġewwa u b'dak li jsir barra. Ma tismax marċ ta' filgħodu jew ta' nofsinhar x'ikun qabel ma jispiċċa l-pontifikal jew l-qoddisa kbira. Neħħi xi żewġ inċidenti f'post minn xalfejn semmi fej, il-pejjem koordinazzjoni u festi aktar reliġjużi kif nixtieqhom aħna. Grazzi ġod tal Fader malaj. Jena naħseb ma sar xawdex għax l-isqof ta' għawdex għandu il-melħ frasu.
Mela, ħbib tiegħi. Bil-mod il-mod qed isir il-ħin tini daqsxejn qabel ma nibdew nagħlqu il għaliex grazzi għal Casa Vini Ankom fl-ixkun inbid ta' veru hawnhekk tal-Kavallieri ta' San Ġwann. Għalli jista' jkun da barok salv ħabib. Barok dan. Ha.
Jiena l-barok inħobbu ħafna. Grazzi.
Fl-ixkun inbid ukoll għal Dr. Farrugia.

Għax il-veru kellna diskussjoni interessanti. Minkejja li kellna ħafna argumenti u minkejja li kellna ħafna kważi kważi batti bekki u kien hawn min rid joqtol insalfu mallija. Mux l-ewwel darba, mux l-ewwel darba. Dana armu Mubarak kellu sitt attentati fuq, kemm ilu hemm 30 sena. Da kellu xi 9000 salvu. Mela, fil-fatt irriżenja, hux, irriżenja, irriżenja l-lejla. Dak għax kien jaf li qed qed niddiskutu l-festi aħna, ġifieri għalhekk tal-għalem. Mela, qabel ma mmorru, qabel ma mmorru, ħalli eh, nagħlqu bil-mod il-mod, nagħti il-kelma lil Joe, Joe ma tantx tkellem, però assikurana b'ċertu dikjarazzjonijiet li jagħmel li l-kmamar tan-nar in-nies li jaħdmu fihom qed jiġu mħarrġa, trejnjati b'mod professjonali. Dan jaqbel għal kulħadd. Ma nixtiqux nisimgħu f'daw il-ġimgħati li ġejjin issa li bdejna bil-festa bl-ewwel waħda ta' San Pupulju nibdew nisimgħu xi traċedja wara l-oħra. U iwa tagħkom ir-rabat ukoll għax toqgħod vera attent ta' kif titkellem. Eh, tifhem mal-aqwa li Kristu re tagħna ħabibti għajt. Eh, ġew fidejk l-aħħar kelma minn għandek. Well, nagħlaq bil-mistoqsijiet li għamlu l-ġurnalisti. Eh, Inwieġeb lil Charmaine, fuq il-kmamar tan-nar, bħala għaqda, aħna preokkupati ħafna fis-sens li hemm għaxar applikazzjonijiet għal kmamar tan-nar ġodda. Naqsu naqsu seba' milli kien hawn eżistenti. Aħna preokkupati għal ħaġa waħda. Jekk Dawn il-permessi mhux se joħorġu ħass il-pressjoni fuq il-kmamar eżistenti għax min irid jagħmel festa ħa jordna n-nar għandna. Allura x-xogħol ħa jiżdied iżjed. U tu, jista' jkun, dawn li m'għandhomx kamra jmorru jaħdmulek fi kmamar oħra u ħa nkunu overpopulated. Dik hija concern kbir għalina. Li saqsieni Randolph. Randolph fuq il-kimika, jien qiegħed fuq il-bord tal-inkjesta li għamel il-Gvern, Qegħdin naħdmu qatigħ. Ir-riżultati mhux se joħorġu malajr żgur, però fuq il-kimika li semmejt qegħdin nagħtu każ u qed nistennew riżultati minn barra wkoll. Ħadniha, ftaħniha internazzjonalment l-inkjesta li qed nagħmlu. Proset Joe, grazzi ħafna, grazzi Joe Teuma. Salvu, fidejk!
Jiena l-festi jalla jibqgħu sejrin għal dejjem. Għax dan huwa ġibu kif għadni ħaġa folkloristika hija ħaġa li anke ġib it-turiżmu. Jaqgħu beħsib aktar ma xi karettu biex dik il-qubbajt jaqgħu.
Sejja tista'
Biss jiena għadni tal-opinjoni u dik l-opinjoni tiegħi li l-affarijiet waslu f'punt fejn il-Knisja li suppost il-festival tagħha tilfet kompletament il-kontroll E, e, jina lija l-lum il-futur tal-festi narax jina kunsil lokali u affarijiet hekk. Il-festi reliġjużi, reliġjużi, dawka tal-Knisja. Dawn huma festi tal-briju ngħidilhom jien, tal-poplu, tal-komunità. Tal-komunità, ġifieri, biex tifraħ il-komunità fl-imkien u ta' għadak jista' jkun ġifieri. Mela dawk ikunu biex nifirħu, u dawk ikunu biex nsalvaw ruħna. Jiena naħseb dik dik dik hija l-futur tal-festa. U l-unika soluzzjoni. Ġon, jiena ma nifriċ il-festa reliġjuża mill-festa ta' barra. Tfhem, jiena ngħid li kultant kemm ċerta preġudizzju fuq fuq il-Knisja. L-Knisja fid-diskussjoni li kellna magħhom aħna irriduna nibqgħu nagħmlu l-festi. U naħseb qed nagħmlu qed niblow ħafna dis-sitwazzjoni. Jiena ngħid għad tiġi l-istaġun tal-festi u naraw Ftit, ftit tibdil, imma jkollna aktar serjetà.
Mario.
L-ewwel ħaġa li xtieq ngħid fuq dik tal-imġar. Dik tal-imġar hija tradizzjoni sabiħa fejn l-imġarrin tant kienu ferħu bil-vara tagħhom li bdew joffru l-flus biex jerfawha. Ġifieri li kull darba nżefflu l-imġar fin-nofs, ħalluhom bikwietom raħal sabiħ tradizzjonali għandhom